Bende mago to kora ng'o nyiero kamano ba. Gino miya nyiero two, two, two days kapo.
An bi ng'eni miya kora ng'o minyiero iye kanyo. Eh? Ang'o inyiero iye kanyo? Ere gik minyalo kata mana nyiero odiok nono dong' nono.
Kini te miero lando. Maxi bwana kare nyone kana ng'eni kare gigi thino mera. Bwana weri gi dhake king'eni gigi thino. Eh.
Aneno kidonjo ka chame buok omera. Gidari warach.
Omera bana kar nyocho e udi nyocho pong' mana gi dhako. Nigi gi kare rom mana uru bag ma blue no. Omera weri gi dhako kingi omera. Kare ne pi rom mana go uru bag ma blue no. Bana ni neno gi.
Otherwise. Antie maber.
Eh bwana ni ywak nyoro bwana. Ani ngene kaka ni ywak. Kora I imagine to bwana no fanyo nade bwana yani uduogo nade koso no kupiki lakini ki bwana ngina aniye na yudeo bede yud ni ketete mo winjire go eh, batiri kako yudu kifungu ma dot bwana to nuweru ayudeo koro kako donja ki bwana momiyo pacho chandore to hmm. donjo nade ngino donjo style mo donjo godo magzi hmm. ochalo mena bwana maduka asere ngabi report nyaka ka police mera wacho ni bwana kabuno kwalwa hmm. bombe kabuno kwalwa mera masunguro mera kalugi obi namba mara kabiro eh. anang'eni kabuno kwalwa mera to eh. kare Kare kare kare chi mag ji oduogo ka wakia. Okawo gini.
Ya bwana ni kilo but eh, ty- ty- types mag dare m- kanyo Mag- mana fwenyo eh. ni types mag dare opogore omera. Isomo gik mang'eny e gino. hey, nitie ne, number one Eh. dako ka dara Eh, eh. number, nitie mono type moro milando Eh, Milanda. eh. eto koro ok iwinj kata ni ni- ni in ming'isi Eh. Idhi winjo mana kuom osiepni moro ni bwana chi mak sicha to chiegni dhi. Ochiegni. Koro ing'eni ni idwoko idhi chich mana ka koro friends mosiko mor. Eh, To eh. ng'ata ng'ata momosi to dwa nokowi kimor. Ni ni ni to ah, idhi maber ni eh. Mm. Ni, Eh kidhi maber to kare Ber, eh, ber. Yani Eh, ichich ilit mana ne kodi. ji. Ilit, oh, ilit ne ji. Ok ichij, ilit ne ji. Ipenjruok mane to kare chiege no pok odhi. Odhi bedo misumba karang'o?
Eh, dhako nopango nopango dar wa- two years ago ber bere. We were Raila bere bere ok Raila to gire to ok gine. Opango maandamano Monday to jidhi Wednesday. Eh. eh. To ento dhako to pango two years ago. Chon to be ok nyisi iwinjo mana kamoro. We number two. Number two. Mm. iyudo ka samoro ibiro ot bwana imor bwana mm. una un ng'ama nama fit eh. ng'ama ni wuoyo gonyoro bwana mani ipenjo nyaka niya mm. kare kabiro ot abi gi chiemo mane eh, bwana in bidhi madho giri moro mm. Chieng' ni ing'e ni weri ni a, ah, eh, madho giri moro, ng'ama dicho nyaka madh giri moro. Eh. Madho giri moro mera mosiepe dugo kowi. Mokowi. Eh. Iduogi ramo nosiepe ni onge kaka unyalo dhi. Mm. Na donjo. Udonjo keja na. Mm. Udhi nade. Mm. Omera mu udonjo ni keja ni. Osiepe bing'e ni duogo bog ni ya, to kana ng'oma timo. Iyudo ka ot pap. Ja pap oyudo ka ode pap.
Yani odhi gi okaw gimoro amora. Eh, aya type number 3 madhako darago magzi. Eh. Ma to koro in emikowe. Owuok nodhi- nodhi limbe bwana mi- miduogo Eh. kata ka ne un gi nyathi nyewo ne nyathi abasidi Gipidi, eh, eh. sabo kadhi. Odhi odhi o surprise jodala. Eh, dong ng'eni nyaka mi kaka ikowogi kata mana gi sukari moro nini nini. Mm. Bwana kamiduogo iyudo godo ni paro moro nitie gini. Mm. Ka koro iwinjo niya ni kare orwa pesa wabi. Mm. Eh. eh. to bwana isesayo Isesayo. pesa nito bwana isesayo mondo giduogi manyocha be nocho yali e simu E simu. eh. nyochi winjo ni corona nitie ok yale ji e kot dae eh yale e sim e zoom e zoom olandi olandi olandi e zoom omera oyali e zoom omera kanyo ero ma wacho dhi orumo mm. but mba mzuri mm. Mucho, mbaya mocha kwa mm, mzuri maxi achak gi mocha gi mzuri eh. but mzuri eh. oye biro mera but mbaya eh. yoro pesa eh. Ah. To be yoro ne fair. To donge ni onge pesa midhi uso kom. Ni singo kom mani wach niya gima koro une together donge ng'e ni ka eh, une together to at eh. least. Eh. eh. Koro bwana idhi idhi idhi temo matek mi yoro fair ni bwana. Ni go simu ni mm. wan mai mayu. Mm. Ah donge usechopo. Idhi bile giri moro eh, irwak welo kimoro. Eh mi ng'iewe gimoro wach ni awe arwak welo giri ngamoro. Eh donge igo mm. igo simu moro dhi saa adek otieno. Omedi go simu go simu. Kigo piny simu saa ng'wen otieno eh. ng'a mama kosibu dwol matin ni ayo majani eh. waya ywoko ye
saa ng'wen min gi moro ah, ema eh, koro wuo eh waya ywoko ye waya waya donga ywoko ye bana onyulo yeta ye ni chwo chendo lakini eh. bana mon chendo saidi
mon eh. mon chendo saidi Nade?
Kwani gichandi mana nade? Chamo Bana- sabongo. Bana duogo kare. Oh, sawa, onge wach.